Lot nupi kha va philh hlah u, ṭhenkhatnak ta. A ra leimi Zarpani ah nan dihlak in biakinn naa pumh kan in sawm hna. Special phungchimtu kan ngei. Kan i ruah hmasa lai. Mm. Rian ṭha ngeih lawnglawng ah i him lai ti kha ka ruat i a si. Kan fale kha hi vawlei ah hlawhtlinnak kawl ding in kan forh hna awk a si ma? Kannih cu langhternak in hnulei zoh lo awkah A biapi tukmi caan ah kan no. Brian, Marian hi tha tuk. Nang zong kan sinah rak i tel ve. Ka lawm Henry, sinain ka tel kho lai lo. Zia, na ca chan tha tuk aw si. Tangka tam dio hmu nan her kha. Sa ko nain Henry, ke cu ka tel kho lai lo. Ka rian pei na zum lo hi. Si ko lo ma? Ṭha tein chim ko. Mah rian ṭi a nunning kha na hngalh ko. Ka ngeihchun tangka tlawmpal te mah rian ca hman cu ka duh lo. Brian, tuchan ah cun tangka tampi hmuh khawhnak caah tangka thap a hau. Na theithiam lo ma? Ṭih a nungmi rian a si lo hmanh ah a caan le tangka tam tuk pek a haumi rian cu ṭuan ka duh lo. Brian, ka khuaruah na har. Kum hnih hrawng caan pek in rian na ṭuan ahcun na herhmi tangka vialte na hmuh ko lai. Mah rian nih hlawhtlinnak in pe ko seh. Asinain kei cu kaa tel duh lai lo. Jennifer kha thawng an hal tiah ka chimhpiak te. Ahodah si? Na rian ṭuanṭi hoi ma? Na ṭapa a si. A rian ah i tel ve ding in a ka sawm nain a caan zong tangka zong ka ngei kan lo. Kan tangka kha Inn le inn hmunzuarnak company tibantuk zumawk a tlakmi rian ah hman ahcun a ṭha lai. Cun thil a ti khomi hna he i pehtlaih khawh awkah khuachung lei ah kan i ṭhial a hau. Mah cu na nu ruahnak a si lo mei? Cutin tuah cu a fawi ṭung lo. Kan leiba zong a tam ngai cang. Mah kan inn hi kan pawn lai i mi kan hlenh hna lai. Mah tluk in a ṭhami caan ṭha hi kan liamter awk a si lo. Pathian Pennak kha hmasa bik ah kan chiah a hau. Pennak kha hmasa bik ah ka chiah ko. Asinain hmailei caah kan ruah a hau. Rian zong sau kan ṭuan kho ti lai lo. Hmailei ca kan tuaktan lo ahcun lam cungah um kan hau lai. Tiah na thilhruk cu phungchim ma na kal hnik? Inn le inn hmun zuarnak tinṭan ka kai hnik. Zeitin ne? Mah kong cu kan i ruah bal ṭung lo. Tangka tampi kol law cu keimah kawl a hau hnga lo. Kan herhmi paoh cu kan ngei ko su ta. Gloria, um rih.

Ka fale, na pah ṭin cang cu. Zanriah tim hna u sih. ṭha tuk. Hei ka fale, ka pa, hei ka dawt. Zeiden na law? Ṭha ko, nang tah. Ṭha ve ko. Ka bat ning cu. Kha, zanriah ei hna u sih. Nan kutva ṭol cang u. Aw, aw, siseh. Ka fale i tui ti hlah u, zanriah ei hna u sih. Chuih. Hei! Ka chimmi nan theih lo ma? Ṭhutnak pawl kha fim cang u, zanriah ei a za cang hih. Tuzan ah biapi tukmi kong ruah kan duh hna. Ruah na kan duhmi kong cu zeidah a si? Biakhiahnak ka tuah cang i ka biakhiahnak cu kan zapi in hmunkhat ah Baibal congṭi hna u si law ti ka duh. Zeiti ne? Pastor ma ṭuanter na ka duh? I capo hlah rit. Jehovah Tehte Hna sinah mah ka pa na cauk kha ka rel i ka duh ngai. Mah cu a ṭha lai tiah ka ruah. Jehovah Tehte pawl kha ka uar tuk hna. Nang maca zongah bawmtu si ko lai cu. A hlan nakin aa nuam deuhmi na lo. Um, si tuk ta. Mah caah pei biakhiahnak ka tuah cang ka ti cu. Kan zapi in hmunkhat dah cawnṭi ka duh. Ka fale tah zeitin nan ruah? A ṭha ko ka pa. Rick Zeitin, Rick?

Aw, keimah. Gloria, zeidah a si? Aw, tuni ah ka cawkmi thil pawl an si. Tuni ah voikhatnak in ka zuar khawh. Naa lawm ve lo ma? Aw, ṭha tuk. Tangka tam deuh hmuh kan herh fawn. Asinain na hman dih dara? Tlawmpal lawng ka hman. Ka pu nih rianṭuannak caah thil ṭha tein naa hruk lai a ka ti. Hlawhtlinnak hmuh awkah le mirum pawl lungthin lak khawh awkah thil ṭha tein i hruk a hau cu. Gloria, kan herhmi tangka tam deuh in hmuhnak caah cutin tuah cu a hau ma? Mah rian hi zeitik tiang dah ṭuan naa timh? A herh zat ka ṭuan lai. Can tlawmpal lawng ṭuan in cun hlawhtlinnak hmuh khawh a si lo. Thlaraulei rian ṭuan awk tampi kan ngei si. A biapi bikmi rian caah mah ca ṭhatnak kan hlawt a hau. Thlaraulei caah pek dingmi caan kha

Sicun cu nangmah chim caan. Na dam ma? Zeidan na lawh? Oh, nan ra ṭhan hoi tih! Mah hi rian nan ngei lo ma? Kei cu rian ngeimi ka si. Na ka hnawh hlah. Sorry bak si, Fred. Na hnawh ding in ka ratmi a si lo. Jo? Oh, Joe bak si. Ka tua, nangmah na si bak kan hngal lo. Na dam ko lo ma. Ka dam ko, kan im hu lo nak a sau tuk cang te. A hlan a rian a tuan timi kan si. Si, a hnu bi kan im hu kha, zeitika dah si. Thing kan phar liu kha a sarua ka te. Aw motor cung kan thir liu ah ve nam cung an tla di kha sau tuk tiam pe kan tuan than kha ota arak har bak a thin a hun tuk ni chu mu tar kan du a thin hun dan chu ti bak anu ko a khu zong a chuak ti mi alo ma kha chu hlan liu jo se friend ma bak na thil hrup ning zong a thleng di chang zetia da nan rat atu kan rat mi chu thongtha pakhat chim kan in du i ase Thawngṭha e? Ko si. Okay, rak lut ri u. Beer din bu in thawngṭha kong cu i ruat hna u Okay, si. sanan biar tu cu kan ding rih lai lo. Ze a si zong ah rak lut ri u. Okay. Kanu, ma in cu angan ni aa dawh tuk. Ka zuar kho ah cun tangka tampi ka hmuh lai. Ka pu zong aa lawm tuk lai. Aw, hitin dakaw a si awk si cu Gloria. Kan zothla tuk. Na rian kong kha chungkhat pawl ka chim hna lai. Enata zeitin? Ata sinah rian cu a ṭuan lai ma? A caah ṭha tukin ka chimpiakmi si kha. Ka hngalh ko ka nu, kan i lawm tuk. Haizarh in a thawk lai. Nan ka lawmter tuk e. Ka nu, chimh ding kan ngei rih. Nihin ah in ka zuar khawh ahcun kan chim tonmi ni chuahlei i Taikhan man kha ka pek khawh cang le? Aa dawt tukmi na pu taikhan kha ma? Aw, a si. Oo, kaa nuam tuk. Kei zong kaa nuam tuk. Kaa ngaih tuk fawn. Ka nu, inn caw ding pawl an ra cang. A hnuah kan i chawn ṭhan te lai. Okay, okay.

ka fale kan lawmpi tuk hna kan i lawm tuk unaupa William kan i lawm tuk an ca ka uang thlar tuk ma bak kai zong nai hrong zoi dan nan lo a tha di ko Jesu a chim bantukin kan hermi cu kan ngei di ko a caan ah cun a hlei hmanh in kan ngei mah cu Jesu nih bia kan kan lawmpi tuk ka lawm na ca ka lawm tuk

Hi, Gloria. Unaupa William. Dam, kalnak ka ngei i ka kal ta rih le. Oh. Kan i tong ṭhan te le. Oh, okay. Brian, Gloria cu khoika dah a kal ne? Zeitin dah se? Oh, unaupa William. Ah, kalna a ngei i se. Hmaizar tu ah dang a tuahmi civui ah a pum te lai. Nai hrong cu an rian a tam tuk. Cun tangka zong tam deuh kan herh fawn. Nichuahlei ah ummi a ṭha deuhmi ṭaihkhan ah kan i ṭhial i keimah zong rian tam deuh ka ṭuan ve. Gloria kha nuamhter ka duh. Nomhnak taktak timi cu Brian thlaraulei hi a si. Thilri chawva nih thlaraulei herhbaunak kha a kan bawm kho lo. Aw si ko. Unaupa William chikkhat lawng a si ko lai. Mah kong hi ṭha tein ka ruah cang ko. Kan biakhiahnak kha thluachuahpiak dingin Jehovah sinah thla ka cam ko. Na hngalh bantukin Brian, Jehovah nih amah duhnak he aa tlak lomi biakhiahnak kha cu thluachuah a pe lo. Nangmah le nangmah kha i zoh hmanh, aa nuam lomi na lo. Zeiti awk ṭha? Na chungkhar thlaraulei huhphenh awk le na fanule bawmh awkah na si khawh chungin i zuam ko. Tha na ka pek ca kaa lawm tuk unaupa William. A ngah ko. Tu bantukin bia kan i ruah lonak a sau tuk cang. Aw ta. Naman ahcun thaizing zan kan inn ah zanriah rak kan hrong ngat. Aw siseh, a ṭha tuk. Nan inn thar address le a can kha ca in ka kua te. Thaizing ah kan i tong te hna lai mu. Ṭha ko lo ma. Aw, a ṭha tuk. Ṭha tuk. Ka lawm thaizing ah kan i tong lai cu. Okay. Okay, sun ṭha. Kanu zeidah kan bawm lai? Aw, Ung, reitai kha ka sur pia. Okay. Ka dawt le hna, unaupa William a phan deng sang. Okay. Anna le chak le Khrifa bui hoi nu zong an ra ve lai lo mai. Aw, kan ra lai an ti ko. Keimah nih ka lawm Tina. Hei Umapa Williams chungah rak lut. Dam. Tong kho i ka lawm. Unaupa na rak phan cang te na ra kho i ka lawm tuk. Nan ka som mi cho ka lawm tuk. A ngah ko. Hi, Gloria. Hi, unaupa William. Mah taih khan cu a ngan tuk e ka tlau deng sta. Jehovah nih thluachuah kan pekmi a si. Um. Rian zong tam deuh in tun a hau bantuk in in rian zong a tam deuh ve. Hmm. Nai phung chim kan len lio ah nan in hlun lei kha kan kal. Mah in te kha ka tlaih chan tuk. Kei zong ka tlaihchan tuk ve. Awta. Tina, unaupa William kha inn khan pawl na piah lai ma? Ok, kan piah lai. Unaupa William nih kan innhlun kha ka uar ngai te. Tu kan umnak zong a uarmi a lo ko. Nan inn cu a ṭha tuk. Zeitin na na hmuh, Tina? Um, A hman tein chim ahcun rak i ṭhial hlah u sulaw ṭha deuh. Sama, zei ruangah? Zei paohpaoh aa dang dih cang. Hmunhma he aa tlak ningin um a hau. Um. Thilṭha i hruk a hau. Cun a man a fakmi mawṭaw zong i cit a hau. Zeizong vialte cu aa dang dih ko. Aa dang bak ko. Um, ka hngalhthiam ko. Keimah zong nangmah ṭhi ka si lioah inn kan rak i ṭhial. Mah cu zuamcawhnak taktak a si. Zeinihdah a ka bawmh na hngal ma? Hmuitinh thar i chiahnak nih. Zei bantuk dah? Nang tah zeidah tuah na duh? Zeidah na huam? Um, holh thar cong ning law a ṭha hnga ma ka ti. Sama, a ṭha tukmi hmuitinh pei a si cu. Ricky nih kut holh a cawmmi ta zeitin dah na ruah? A nuam tuk lai ka ti. Kei zong cutin ka ruah ve. Batak kha amah ta siter awkah aa zuam. Mah ningin aa zuam peng ahcun Jehovah nih thluachuah a pek ko lai. Aw si. Anna he ton pe ka duh ngai cu. Anna um ma? Aw. Kevin sinah a um. Kevin ne? Ahodah a si? Kan chungkhat a si. Sui company ah rian an ṭuanṭi. Amah zong mi ṭha a si. An chungkhar zong an ṭha. Hmm, Tina, zeidah na ruah? Annak kha zeitinden na hmuh? Um, a hlan bantuk a si ti lo. Aa thleng ngai. Amah thapek awkah a dang Khrihfabu i a hoinu zong kan sawm. Aw, a ṭha tuk. Thlarau lei ah na ṭhangcho thluahmah i kan thangṭhat tuk. Atu bantukin i zuam zungzal ko. Holh thar cawn dingin na ruahmi zong a ṭha tuk. I zuam peng ko. Na lung dong hlah. Tina, na u cung zongah kan lung a dong hlei lo. Anih zong Jehovah sal ṭha a hung si ko le. A lungthin zong a ṭha. A hmanmi biakhiahnak a tuah te ko le. Unaupa William, coffee ding rih. Ka lawm. Sorry, Anapa William, ka nu ka va bawm ta rih le. Oh, okay. Tha tuk hi ta ena na thiam tuk. Sima, ka lawm. Asinain kan rian hi atlai cang i adik hlan tiang cu chan hlei in kan tuan a hau le. Nga ko le lo ma. Tuzan cu ka man lai lo, ro hrom na kan ngei i ka tin a hau. Ro hrom nak e, ena hlawtlin na hmu na du ah cun rian kha bipi biga na chia hau. Midang zong cu tin an tua chiu. Si ko, ka nu sinah ca ka kuat kun lai mu. Ṭha tuk na thinphang hlah aan theihthiam ko le. Ka phanmi cu ka nu a si lo, ka pa a si. Tlaipi ah inn ka ṭinmi kha duh lo. Aw, keimah nih kaan chimhpiak lai. Kan tlai lai caan nan dihlak in kaan thlah hna lai. Tinpa na inn ah chikkhat kan lut lai i keimah palh a si tiah ka chimh hna lai. Okay. Okay. Dingrep aa tlaih tukmi na nu le na pa ma kan tun hna le. Cu bantuk cu an si lo cu. Kan capo i se na thin hung hlah. Emma chung le cu hlan lio minung bantuk an si. Nan biachim i ralring u mu. Mu lai ka ngaih tuk hna. Tess, i ralring mu. Okay. Tuzan cu ka nuam tuk. Unapa William ara kho i ka lawm tuk. Mm, kan i nuam tuk. Amah zongah nuam ve lai tiah ka ruah. Mm. Aw, Anna Tin Cang. Hi. Hey. Kha kaden i phoi u mu. Oh, okay. Kevin zong aa tel. In chungah rak lut u. Kevin cu ka hngalh. An nih ta hote da an si Anna. Oh, an ni cu Tesla Eris an si. Rian ka 20 mi an si. Kan im hu i ka lom tuk. Kei zong ka lom ve. Anna, ra tuah. Pakhatkhat nan ei lai ma? Nan ding lai ma? Tina, pakhatkhat rak tuahpiak hna. Enna, tuzan rohrawmnak ah na ra lo. Chaklei Khrihfabu i na hawinu zong a ra. Zeidah a cang? Ka pa, ka hngalh ko. Kan rian a tam tuk i a si. Ka nu pei ca ka kuat ko cu. Enna, kan chungkhar thlarau lei bawmhnak ca kaa zuammi a si. Nangmah ca kan lungre a thei ngai, ka fa. Ka pa, na lungre thei hlah. Sithar kan ser i a rauh hlan ah zuar ding a si cang. Macu a biapi tukmi a si. Mah nih minung nunnak a khamh khawh. Na lungre thei hlah e, Anna. Pathian Pennak lawng nih buaibainak vialte a tawnghtham lai ti kha na hngalh ko cu ta. Na hawile le na rian hi na caah a biapi bikmi an si cang hih. Ka pa, annih cu ka rian ṭuanṭi hawi an si i ka tuahmi kha an theihthiam. Unau pawl nih cun an thei thiam lo. Enna, na hawile nih na thlen cang hi. A za cang. Va chawn cang hna, ok? Nan pahnih in kan nawl ko hna. Tuzan Enna ṭin a tlaimi cu keimah ruangah a si. Kan rian kan lim nakhnga caan hlei in rianṭuan awkah an zapi in ka fial hna. Enna cu a thiam tuk. Amah he rian kan ṭuanṭi khawhmi cu kan i lawm tuk. Ok, kaa lawm. A rian ṭuanṭi hawi pawl zong hi miṭha an si. Tes le Eric hi rian a thiam taktakmi an si. Hmailei zongah hlawhtlinnak hmu kho dingmi an si. Nan nu le nan pa cu an i uangthlar tuk lai cu ta. Ka nu le cu an i uangthlar tuk. An pahnih nih ṭha tein a kan zohkhenh. Annih cu nu le nu a ummi an si. Aw! Um, rian a ka bawmmi Marti kha nan hngal ma? Pale pa aa duhmi a si kha nai lawng in ka hngalh ve. Na chimdan cu a palhmi an lo, macuah poinak a um ma? Tess, chim ti hlah. Zia, pale pa i duh cu zeidah a palh? Tess, kannih cu Baibal phunglam ningin a nungmi kan si. Asinain kan zumhnak kha cohlan awkah midang kha kan hnek hna lo i a soi zong kan soi hna Pale lo. pa i duh cu a palh tiah pei nan hmuh cu. Eric, khoika kan um ti kha philh hlah. Kan zulh awk a simi a hmaan hmaanlo he aa tlaimi phunglam um tiah kan zumh. Baibal nih aa ṭhi-ummi nulepa lawng umṭi ding a si tiah a ti. Kan upat hna lo bia cu a si lo, asinain vawlei thil sining cu aa thleng cang si. Ka dawt, pale pa aa duhmi kan hmuh hna ning a luan deuh rua. A cheu cun i chuahpimi dakaw a si. Mikip nih an cohlang lai lo ti kha ka hngalh ko. Kan zapi in zalong tein thimnak nawl kan ngei dih i Pathian nih amah phunglam zulh ding, zulh lo ding he aa tlaiin thimnak nawl a kan pek. A phunglam kan zulh lo ahcun harnak kan tong ko lai. Anna, nang tah zeitindah na ruah ve? Na pa bantuk in ma? Um. Thaizing ah dih dingmi rian kan ngei rih. Kan ṭin ah a ṭha lai. Aw, chikkhat, innleng tiang kan thlah hna lai. Mah hi ena hoi len si ko hi. Ngakchia pe an si cu, ngakchia cu kan khal dih timi ruahnak an ngei. Enani pe a zumh hna cu. Ok, na sinah thil cawknak cazin vialte a um dih ko lo ma? Um ko. Vauchia pawl kan pek dih cang, lo mei? Aw, tlawmpal tuah ding a um rih. Cu, na tangka cizin a bau na um lo. Na lungre theih a hau ti lo. Leiba na ngei ti lo. Khuahar in a si takma ka kawi. Jehovah duhning in kan tuah ahcun a kan bawmh lai tiah na ti ton bantuk in sa ko hih. Aw, ka kal ta rih lai. Na herhmi vialte um dih cang ko lo mei? A tlamtling dih cang i ka kal cang lai. Aw, aw, ṭha ko. Brian, chikkhat. Um, chikkhat tein caan na ngei lai ma? Biaruah ding kan ngei. Aw, nga ko. Ka lawm tuk Brian. Kaa lawm tuk Brian, na cungah kaa lawmhnak a tam tuk. Baibal ka rak cawn kaa lio kha naa cinken ti ma? Ka chungkhar ah siseh, ka rian ah siseh buaibainak in a khat. Ka nunnak ah buaibainak in a khah lioah Mathai paruk kul le li kong kha na rak ka chimh lengmang. Naa cinken ti ma? Ahohmanh bawi pahnih sal nan si kho lo. Pathian le tangka cu an rian nan ṭuan kamh kho lo timi kha. Sorry, cu na chim duhmi kaa fiang lo. Zei kong dah chimh na ka duh? Na caah ka lungre a thei ti kha chimh kan duh i a si. Keimah caah? Aw, nangmah le na chungkhar caah. Brian, ka chim duhmi cu tangka lei silo in thlaraulei kong ka chimmi a si. Midang duhning in tuah lo awkah na rak ka cawnpiak lengmang. Asinain atu ah cun nangmah tu nih cutin a tuahmi na lo cang. Zei kong dah na chim cu? Brian, ka kawi, na nunning vialte aa thleng dih cang. A ṭhatnak lei tu cu a si lo, na mithmai ah a lang dih ko. Gloria nih zeitluk in dah hna a ka hnawh ti hi na hngal lo. Nunning pahnih, vawlei pahnih ah A tlarimi si dingin zeitluk in dah kaa zum ti kha na hngal lo. A si ko, na chimmi cu a hmaan ko, ka hngal bak lo. Mah ruangah naa thleng cang tiah rak ka ti hlah. Brian, na ka chimmi lawng ka hngalhmi a si. Na ka chimmi cu an ṭha tuk. Keimah ka chungkhar le ka sining vialte kha zohthiam awkah na ka cawnpiak. Pathian hi ka hngal taktak ma? Kaa nuam taktak ma tiah kaa hal tawn. Brian, ka chim duhmi cu na ka cawnpiakmi nih vawlei thar ruahchannak a ka pek. Keimah Mary le ka fale kha a ṭha tukmi hmailei ruahchannak a kan ngeihter. Asinain tu cu ka saya, ka unau le ka hawi a simi nangmah kan zoh tikah naa nuam lomi kha ka hmuh. Na rak ka bawmh bantukin bawmh kan duh ve, Brian. Ka nunnak ah thlennak tampi ka tuah khawh nakhnga na rak ka bawmh. Cucaah nangmah le nangmah i dothlat law a ṭha lai ka ti. A hlan i ka rak hngalhmi kha na lo ta lo. Ka kalta rih lai. Ka bia na ngaih caah kaa lawm. Lot nupi kha va philh hlah u, ṭhen thumnak. Na nunning nih a ka hnorsuan khawh. Biaknaklei kha amahle hmunte ah na chiah a hau. Mah vialte hi fawi tein na sung kho. Na theithiam ma? An ngakchiat lio tein zeidang vialte nakin Jehovah kha biapi bik in chiah awkah kan rak cawnpiakmi hna kha i cinken. Mah hi nangmah caah a si ma? Ka lawm. Okay. Daritha Williams, kanmah le na kan taktak hnuah khan kan in hmu ti lo.